Гаҗәеп күп чакрымнар узып, халкым бәхет эзли. Менә бу җирләргә татар халкы нефть, газ чыгару өчен түгел, ә урман кисәр өчен килгән. Хәзер без Ханты-Мансийск Югра автономия республикасының Советский районында. Милләттәшләребез әйтүенә караганда, Советскийда иң матур фасыл ул кыш. Монда кар да агырак, һавасы да сафрак, диләр алар. Билгеле, кайда гына йөрсәк тә, районмы ул, авылмы, шәһәрме, аның тарихын белү мөһим. Менә Советский районының тарихы хакында без аның музеенда таныштык.
Наш Советский район находится в западной части Ханты-Мансийского автономного округа.

Урал таулары артында тайга урманнары катыш сазлыкларны балкытып утыра ул. Тарихта гына калган Советлар Союзын искә төшергән Советский шәһәре. Аны урап чыккач, бистә диясе килә, чөнки монда күп катлы йортлар сирәк. Ярты гасырлык тарихы булган Советский районында безнең милләттәшләребез менә шушылай үз җирләрендә үз йортлары белән яшәргә яраталар. Милләттәшләребез әйтүенә караганда, бу районда биш меңгә якын татар яши. Иң беренче без алар белән Нур татар милли-мәдәни оешмасы, шушы район җитәкчелеге белән берлектә әзерләгән И туган тел, и матур тел дип исемләнгән татар мәдәнияте көнендә очраштык.
Без бүген җыелдык бик зурлап, ана телебездә сөйләшеп, бер-беребез белән аралашып.

Народности которые есть у нас. Монда безнең бөтенесе белә аралашасы, фикерләрен, сәламнәрен җиткерәсе килде. Алар бит безнең бөтен сорауларга җавап. Я просто благодарна, что у нас есть такие жители, это самая главная ценность, это самое дорогое, что у нас есть. Это наши люди, которые сохраняют свои обычаи, традиции. Ана теленә багышланган чара котлаулар, бүләкләүләрдән башланып китте. Нур оешмасы җитәкчесе Фәнзия Кырманованың чыгышын бик игътибар белән тыңладылар. Һәр чарабызның максаты, киләчәк буын хакында уйлану, диде ул. Ә инде чыгышларга килгәндә, алар мондагы һәркемнең күңел кылларын тибрәтте дисәк ялгыш булмас.
Милли чаралар бик күп үткәрелә. Ни өчен дигән чакта, алар халыкны күтәрә. Халык рух белән яши. Ә рухны баетсак, инде без үзебез дә бай булачакбыз, иманыбыз да Камил булачак. Без булдыра торган халык.
Себер якларында шулай килеп урнашып, шушындый матур итеп эшләп ятуыбызга бик нык сөенеп яшибез. Менә Казан якларына да безнең рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Менә рәхмәт сезгә килгәнсез. Без
шәһәрләр төзергә килдек монда. Шәһәрләрне төзедек әйбәт, матур итеп. Матур шәһәрдә торабыз хәзер. Нәгән. Юллар юк инде. Юллар. Биш катлы йортлар юк иде без килгәндә.
Татарлар без үзебез җыелабыз, концертлар җырлап утырабыз. Концертлар Икәүләп кул гармонист, мин җырлыйм. Ул да җырлый инде шулай. Күңелле яшибез, Аллага шөкер.

Ир, ирләр инде без, менә икебез уйныйбыз. Абый уйный, мин уйныйм. Мин унынчы бала семьяда. Мин үзем Чувашидан. Э, Чуваш э, Шиморчинск район Әсән дигән авыл бар анда. Әсәндә, әс- шул Әсәннән иг- мин Себердә инде уже менә 25-26 ел килгән идем. Тора талы, талы, талы бөгелеп тора. Советскийның сигез районыннан, Нефтьюганск, Кандийский, Урай һәм башка район-шәһәрләрдән килгән милләттәшләребез сәхнәдә чыгыш ясый. Татар халкының шәхесләре хакында фикерләр, җыр, моң, биюләр белән үрелеп бара. Бию дигәннән, Урай шәһәреннән килгән, сер булса да әйтим, 77 яшьлек Зәмзәмия ханым Әгълиуллина һәм кечкенә Диана Гаязоваларның чыгышы аерылып торды. Школда преподаю, танцга өйрәтәм, клубларда танцга өйрәтәм. Үзем костюмнарымны тегәм, үзем движениеләрне, үзем музыкаларны табам. Балалар белән заниматься итәм, үземне хочу передать үземнең знаниемны. Ә без дәвам итик. Яз башы, иртәнге кояш нурларына күмелеп, тагын да ныграк нурланып, шәһәр үзәгендә Нур мәчете балкып утыра. Безнең Ханты-Мансий автономияле округы Советский каласына чыгып китүебезнең сәбәпчесе ул. Күптән түгел генә сафка баскан Аллаһ йорты үзендә күп вакыйгалар саклый. Төзелеше 6 ел дәвамында бара мәчетнең. Әлеге зур, бик җаваплы да, саваплы да эш мәчет төзетергә шушы кечкенә хатын-кыз алына. Мияргә Аллаһы Тәгалә шушындый э, рәхмәтен бирде, зурлап мине мәчет төзергә. Менә шушы мөгъҗиза түгелмени? Мөгъҗиза башы ак яулыклы әбиләр булган. Талгат Тажутдин э, безнең инде менә э, Духовный управлениенең мөфтие үзенең нисен хәер фатихасын бирде безгә. Эшне башлаганчы иҗтимагый оешма төзергә кирәк була. Фәнзия ханым озак сузмыйча моны эшли. Мәчет өчен җир сорап район хакимиятенә мөрәҗәгать итә. Бер каршылыксыз җир бирәләр аңа. Һәрхәлдә, ниятләгән эше җайлы гына башлана. Иң авыры булды миңа акчасызлык. Бик авыр булды. Башта бирделәр нидән, Тюментрансгаздан 500 мең акча. Бүтән бер нәрсә дә юк. Шул акча белән инде иң беренче менә ярдәм иттеләр материаллар белән. Мәчет төзелгәнгә бер ел. Бу хакта шәһәрдә узган татар мәдәнияте көннәрендә дә күп сүз булды.

Әнә шул, әнә шунсы да бик миңа ярдәм итте. Бүген Фәнзия ханым Тилеш вакытын елый-елый искә ала. Ул кыш айларында тукталып торган, тулысы белән диярлек халык ярдәме белән калыккан мәчет. Ураза аенда күзгә күренеп ярдәм кулы сузучылар арткан. Мәчетнең стенасын күтәрделәр, Таҗиклар. Аларның менә шушы мәчеткә биргән, Аллаһы Тәгалә алдында биргән сәдакалары, әйе, хәер сәдакалары булды. Мәчет сөлешенә ярдәм иткән кешеләр арасында төрле милләт халыклары. Бөтен район белән салдык, ди алар. Изге гамәл бит. Әле мәчетнең урынында бернәрсә дә юк, мин такталар китердем. Такталар китергәч инде машина белән китерде. Водитель нитте инде, бушатты такталарны. Мин шушы китергән өчен аңа рвак бер мең дә өч йөз акча бирдем. Бу сорай, кем монда ди, нәрсә саласыз ди. Мин әйтәм, әй, мәчет салабыз. Шуннан бу карап торды да, акчасын кесәсеннән акча алып миңа бирде кире. Это ди от меня для мечети ди. Мин бик гаҗәпкә калдым. Мин әйтәм, сез татармыни дип аңа татарча эндәштем. Бу әйтә, нет, я не татарин ди. Мин әйтәм, как? Ди, какая разница, ди, диге, или мечету помогать, или церкви помогать, это же Божий храм. Шуннан соң минем күңелләрем күтәрелеп китеп, үземә ни алдым, менә илһам булам инде ничек була. Ул миңәргә бик итәнеш, этәреш булды. Фәнзия ханым намазда, бала чактан сеңгән дини тәрбиясе аны беркайчан да ташламый. Әнкәем ягыннан булган әбиемнән килде. Мин аны күрәдерим, намаз укыганын, ураза тотканын, ураза вакытында таруакларга йөридерик ияреп, бик матур итеп таруаклар укыйлар кич белән, шундый моңлы итеп, нигә салып, моңга салып, шулар минем исемдә калган. Ханты-Манси автономияле округының Советский районында биш меңгә якын милләттәшебез яши. Татарлар матур гаиләләр корып, төпләнеп гомер итә. Алар өчен мәчет, бик мөһим. Шатландык инде мәсет төзелгәнгә. Мәсет булмаган чакта шулай да олы кешеләрне чакырып, үзебезнең йола-горефтебез ташламаска тырышып, менә зур уртанчы кызыбыз кияүгә чыккач, матур итеп, Фәнзия апайга рәхмәт инде. Фәнзия апай оештырып, никах укытырга оештырды. Шулхәтле матур итеп никах укыттык. Балалар тугач, Шулай мулла чакыртып исем куштырттык. Тоже Фәнзия апай аркалы инде. Ул бик-бик ярдәм итте. Мәчеткә йөрибез байрамнарда. Бер дә калганыбыз юк инде. Советскийда әллә кайлардан балкып торган Нур мәчетендә Татарстанның да өлеше бар икән. Рәхмәт зур итеп бөтенегә, Татарстанның халкына, Рустам Миңнехановка, Ренат Зиннуровичка зур ай җибәрделәр, ике ай. Хәзер безнең мәчетебезне нурлап тора Татарстаннан килгән ай. Башкортстанның Борай районы Кузбай авылында туып-үскән, бүгенге көндә шушы Советский районының үсешенә зур өлеш керткән милләттәшебезгә сокланып юлыбызны дәвам иттек. Күп безнең менә шундый көчле рухлы ул-кызларыбыз.
Бу урман сазлык урыннары. Менә ул, беренче машина, шушы Югорск, элеккеге Комсомольск бистәсен башлаган машина. Бүгенге көндә ул Югорскига керү юлында

Менә әлеге мәчеттә очраша. Мәчет 1990 нчы елны салынган.
Татар халкының әйтә без мәчетләргә тутырып киләлмәсә дә татар халкы, но үзләренең ата-аналарына килгән горур гадәтләрен онытмыйлар берсе дә. Шушы мәчеткә сөенеп йөрибез. Рәхмәт сүзебезне әйтәсем килә. Нинди йомыш белән керсәң дә, нинди бәйрәмнәр булса да, бөтен бәйрәмнәрне шул хәтле матур итеп үткәрәләр. Без кереп монда сөенеп, күңелләрне күтәреп кайтабыз. Күңелебезгә тынычлык алабыз. Менә барыбыз да намаз укыйбыз. Менә безгә хәзер инде хәзер яңа мәчет салынырга тиеш. Без бик сөенәбез. Укыталар, менә нидәген ачылды, гарәп теленә укытырга дагын укытучыбыз кайтты, укып бетереп, без монда Нәсимә исемле. Кайтам, укып, как будто бы әнидән бүген туган кебек, бер ерым авыртмый, бер ерым итми. Менә шундый рәхәт. Рахат алып кайтам мәнчеттән.
Бөтен җир йөзендә яшәгән мөселманнарга һәммәсен кочагыма алып сөяр идем. Мин нидән карыйм телевизордан, әйтгәндем ә, интернеттан. Австралиядә күпме татарлар яшәгәнен, аларның инде чит илләрдә, Америкада, Канадада. Менә шуның белән горурланабыз, менә минем милләтем, кайда гына юк дип. Безне дә милләттәшләребез өчен горурлык хисе ташламады. Ханты-Манси автономияле округының Югорск шәһәре белән танышып йөрибез. Безнең шәһәр бик яшь. Анарга уникенче, ике мең дә уникенче елны булды всего илле яшь. Безнең внезапно, ни с того ни с чего калкып чыккан газ

На год остались навсегда. Вот шулай иттереп, менә безнең әтиләр, әниләр тоже монда килгәннәр, и гомерлеккә монда калганнар. Монда балалар туган, монда мәктәпләр ачылган, монда яслиләр ачылган, монда кеше эшләгән, чын күңелдән эшләгән. Әйе, татарлар хезмәт юлыннан килгән. Бүген инде алар бер-берсе белән очрашып, аралашып яши. Монда бик ошый безгә, потому что без инде монда 35 ел торабыз. Ике кызым бар, өй салдык икесенә дә матур итеп. Ике внучкам бар, өч внугым бар. Аларга помогать итәбез, карарга аларны. Вот, еще без это шахмат уйнарга йөрибез. Мин шахматистка. Без Ханты-Мансийскида ирем белән бергә икенче урынны алдык. Менә бит әллә нинди шөгыльләре бар үзләренең. Билгеле, бу гаилә белән безнең якынрак танышасы килде. Шахматны башладым армиягә кадәр. Бер ничә өченче, дүртенче класста укыйм Тырнайына. Авылда. Мин үзем Башкирияда. Мәчет районы. Мин водителем уже 47 ел эшләйм. И до тех пор еще эшләйм.
Башта үрәнгәндә, конечно, тяжеловато было. Мин 30 ел буенча мечта тотына иттем. Мине кертмәделәр бер җигә. Или хатыннарны бик уйнаттырмадылар шахматка. Кайчан инде безнең үзебезнең поселокта шахматная школа ачылды, мин аның белән бардым, беренче мин карап кына утырдым. Алдым компьютер, специальный шул шахмат уйнар өчен, планшет алдым. Без әле до сих пор эшлибез, мин котельныйда эшлим. Катин нигә планшетны сумкага салып алып бара, монда да уйныйм инде. Ул азартный уен. Ул азартный, аны вот время заводишь, это уйнагандан уйнасы килә.
Ул комбинацияле уен. Аның теориясе аның менә бик күп.
Ул шахматны төн буенча, көн буенча уйнарга була. Вообще бөтен нәрсәңне, уеңны, фикереңне вообще забываешь. Аларның ике кыз, биш оныклары, онык балалары да бар инде. Барысы да шахмат уйный икән. Билгеле, бабаларының үрнәге белән музыка коралларына да битараф түгелләр. Оныгым
нидә, Ханты-Мансийскида, Всероссийскида по баяну первое место занял. Вот аны хәзер Мәскәүгә чакыралар и Сочига чакыралар. Так, туганнар,

Без Ханты-Мансийи автономияле округының Югорск каласында. Монда 2012 нче елны Болгар-татар оешмасы барлыкка килгән. Милләттәшләребез бергә төрле чаралар уздыралар, спектакльләр куялар, Умырзая вокаль ансамбльләре бар, һәрхәлдә бер-берсен танып, белеп яшиләр. Ана телен дә укыта башлаганнар. Безнең әле мәктәбе, мәктәптә өч кенә класс татар теле. Балаларның башлангыч сыйныфлары һәм өлкән укучылар сыйныфы ачылды. Татар теле һәм әдәбият тарихын укытабыз. Беләсезме, Югорск каласында без ярты көн генә булдык. Тик шул вакыт эчендә бик күркәм очрашулар яздырдык. Татар үзенең татарлыгын беркайчан да югалтмый. Вот шушы горурлык Мин дә шушы горурлыкны үземнең күңелемдә йөртәм. Монда искиткеч көчле, эшчән, талантлы милләттәшләребез гомер итә икән. Без хыялланабыз, хыяллар тормышка аша. Күп вакыт әкият сөйлибез һәм һәрвакыт әкият иленә эләгергә хыялланабыз. Менә хәзер мин чыннан да әкият илендә утырам. Бүген без аны булдыручы да кунакта.

Без аны кар өстендәге шәүлә төсләрендә, түбә буйлап тамчылап җыелган боз кисәкләрендә күзәтә алабыз. Сабырлыгыбызны җигеп көтәбез без язны. Урман эчендә урнашкан Советский шәһәрендә бу гаҗәеп күренешне яздырып өлгергәнебезгә куанабыз. Ә сүзебез, шушы җирләрдә яшәүче, шушы гүзәллекне күрә белүче, аңа үз өлешләрен кертүче милләттәшләребез хакында. Безнең татар халкы, гомумән, бит ул бик тырыш. Тырыш, тырышып, матур итеп менә шундый ихаталар салып, йортлар салып, кеше менә ул үзенең дисен милләтен югалтмаенча матур иттереп, татарлыгын күрсәтеп яшәргә ярата. Бүгенге көндә, Аллага шөкер, бик әйбәт кенә яшәп ятабыз, бик дус, берләшеп. Сабантуйлар үткәреп, мероприятиеләр, ниләр, чаралар төрле үткәргән булабыз. Үзебезчә инде тырышабыз. Үзебезнең культурабызны саклап калырга, динебезне, милләтебезне, телебезне. Бу урында милли ризыкларыбызны да дип өстисе килә. Чөнки милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә, аны үзе белән йөртә. Безнең якларда, мәсәлән, кош телен Ничектер теге башкачарак, чынлап та кош теленә ошатыбрак эшлиләр. Шулай бит, алай бит. Шулайрак ул. Менә шушылайрак, менә, менә, менә, менә. Шушындыйрак. Ә монда менә минем күземә чалынды, хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шушындый чәчәкләр. Алар бик матур. Бүген, димәк, без менә шушы чәчәккә ошаган кош телен пешерәчәкбез. Ул бик ябай гына эш инде, тиз генә бешереп алырга була. Кош телен бешерер өчен безгә он, сөт, йомыртка, шәкәр комы, сода, пищевой сода, азрак кына тоз кирәк булачак. Бисмиллаһ рахманир рахим. Өч йомыртка сыткач, Өс йомырткага өс кашык сөт салам. Үтә каты булырга тиеш түгел. Менә хәзер камырыбыз әзер. Азрак оннамасаң, был камыр ябешеп бара, шуның өчен тактаны оннарга кирәк. Казанды утырттык инде, казан кыза торсын. Хәзер

Кош телләрен тәмле, ямьле булсын өчен азрак кына вак шәкәр коймы белән сибеп чыгам шулай. Халкымның һәрвакыт шулай өстәлләре бай, ризыклы булсын.
Яхшы, истә калырдай сәяхәт булды. Һәр мизгел, һәр очрашу хисләргә бай, Көчле тойгы белән үтте. Дөрес, һәр сәяхәтебез дә күңелебез түрендә аерым урын ала бара. Тик һәр төбәкнең үз йөзе, күрке, истәлеге. Без исә аларның тарихи ватаннарына җибәргән сәламнәр күпере. Шуның белән горурланабыз да. Чөнки чыгып китәр җирләребез очрашырдай халкыбыз бар.